Dyma'r stori Alun yr Arth y Môr Leidr. Un diwrnod, roedd Alun yr Arth yn rhedeg yn wyllt. Ha ha ha, chwarddodd Alun, roedd yn hoffi creu llanast. Ond, cyn bo hir roedd Alun wedi cael llond bol. Mam, meddai, dwi wedi diflasu, gawn ni fynd i'r siop i brynu tegan newydd? Tegan newydd, meddai Mam, mae gen ti hen ddigon o deganau, beth am i ni fynd i'r dre i brynu llyfr? Llyfr, meddai Alun. Llyfr? Tydi hynna ddim hwyl. Tydi llyfr ddim yn degan. Ond er i Alun gwyno a chwyno nid oedd mam am rando. Cerddodd mam, dad ac Alun i'r dre, ond roedd Alun yn llusgo'i droed bob cam o'r ffordd. Aeth at heibio'r siop deganau. Mam, Dad, gwaeddodd Alun, edrychwch, y siop deganau, llond y lle o deganau. Ond nid oedd Mam a Dad yn cymryd unrhyw sylw. Llusgodd ei fam Alun heibio'r siop. Ond Mam, cwynodd Alun, dwi eisiau tegan! O'r diwedd, dyma nhw'n cyrraedd y siop lyfrau. Helo, meddai dynes y siop, a beth yw dy enw di? Alun ydw i, atebodd yr arth fach. Yna, gofynnodd, ydych chi'n werthu teganau? Nac ydym, meddai dynes y siop. Siop lyfrau yw hon. Tyrd i weld ein llyfrau plant. Mae digon o ddewis i ti. Cer i ddewis llyfr, Alun, meddai mam a dad. Nid oedd Alun yn hapus o gwbl tan iddo edrych yn iawn drwy'r llyfrau. Roedd rai yn edrych yn ddifyr. Gwelodd lyfr o'r enw Mor-ladron Cymru, hanes parti ddu, Capten Harri Morgan a sawl deheurin arall. Wrth iddo ddarllen, nid Alun yr Arth mohono bellach, ond Capten Alun Wyllt, y môr-leidr mwyaf erchyll ac arswydus erioed. Trodd i wynebu ei elynion. Ble mae'r trysor? mynnodd Capten Alun Wyllt. Dim o dy fusnes di, atebodd ei pedwar gelyn mawr. Gyda'i wn, seithodd Capten Alun Wyllt y rath a oedd yn dal prif hwyl y llong. Disgynnodd yr hwyl, Dyna ddau o'r dyheadod wedi eu trechu o dan y gynfas, meddai Alun. Yna, aeth Capten Alun Wyllt ar ôl y nesau gyda'i glefydd. I'r môr a ti! gorchmynodd Capten Alun Wyllt. Iaw! Iaw! bloeddiodd y dyheren cyn neidio i'r dŵr mor dyfn. Gorfododd Allen y pedwerydd gwalch drwg i gerdded y planc. Ble mae'r trysor? mynnodd Allen. Yn y caban! atebodd y dyheryn yn ofnus, cyn disgyn i'r môr. Taniodd Capten Allen wellt y canon a ffrwydrodd ddrws y caban ar agor. Roedd darnau o aer ac arian yn disgyn drwy'r awyr. Hwre! gwaeddodd Capten Alun Well. Trysor! Alun! Alun! Alun! Clywodd Alun rhywun yn galw ei enw a daeth ato'i hun yn sydyn. Nid Capten Alun wyllt mohono o gwbl, ond Alun yr Arth bach drwg. Nid ar fwrdd llong oedd o chwaith, ond yn y siop lyfrau. Roedd y siop yn llanast llwyr. O, diar, meddai Alun. Nid oedd gŵr a gwraig y siop lyfrau yn hapus o gwbl. Bu'n rhaid i Alun, Mam a Dad drysio'r siop a rhoi trefn arni unwaith eto. Wedi cyrraedd adref, Gyrrwyd Alun yn syth i'w wely am fod mor ddrwg. Ond roedd Alun yn falch iawn o gael mynd i'w wely gynnar er mwyn darllen mwy o hanesyddion difyr am y môr-ladron. Y noson honno, breuddwydiodd mai ef unwaith eto oedd Capten Alun Wyllt, bu'n cipio llongau a dwyn ei drysor drwy'r nos. Claddodd ei drysor i gyd ar ynys bell a nodi hyn ar ei fap. Yna, cuddiodd y map rhwng dudalen dalennau ei lyfr newydd, a'i drysori. Y bore wedyn, lysgodd Alun ei fam a'i dad yn ôl i'r siop i brynu llyfr arall. O, na!